Hei, Blwyddyn Pedwar! Dyma'r cyflwyniad ar gyfer Mathemateg Tasg Un, Wythnos Dau, i wneud gyda Mesur. Os byddwch chi yn yn yr ysgol, yn dod i'r ysgol nawr, byddwch chi'n wneud hwn yn y dosbarth, felly peidiwch wneud e gartref. Ond os dydych chi ddim yn dod i'r ysgol, mae'r cyflwyniad yma i chi. Nawr, i dwymo lan ein peniau, mae rhaid i ni wneud... rydyn ni'n mynd i wneud bondiau i gant. Felly, dyma ein grid bondiau. So mae pob un yn yr un peth yn adio lan i wneud cant. Mae'r rhifau ar goll. A mae rhaid i chi gweithio mas pa rifau sydd ar goll a bydd 30 eiliad gyda chi. So er enghraifft, i ddechrau fydda i'n neud, ww mae rhywbeth fan hyn, so mae rhywbeth adio 90 yn gwneud 100. Rydw i'n gwybod bod deg adio 90 yn gwneud 100. A wedyn bydda i'n symud syth ymlaen yn ddyn nesaf, 20 adio rhywbeth, yn gwneud 100. Ok, a wedyn byddai'n mynd reit lawr i'r gwaelod mewn y 30 eiliad. Ydyn ni'n barod? Ewch. Hanner ffordd. Oeddech chi wedi llwyddo i mynd reit lawr i'r gweilod? Os na, seibiwch y fideo, gwasgu pause, seibiwch a gorffen off y symiau. os chi wedi gwneud pob un, gawn ni symud ymlaen i sleid nesaf. Mesur te. Nawr, rydyn ni'n mynd i fynd fod yn mesur faint mor hir yw rhywbeth. A yr uned fesur rydyn ni'n mynd i ddefnyddio heddiw yw cantimetrau a metrau. Okay, mae milimetrau hefyd a mae kilometrau, ond dim ond y ddau yma rydyn ni'n mynd i ddefnyddio heddiw. So dyma ein llinell cyntaf. So mae 300 metr fan hyn a mae rhywbeth fan hyn. Nawr rydw i'n gwybod bod yr holl llinell yma yn adio i fyny i greu 10 centimetr. Gallai defnyddio'r perimetr yma fel llinell rif. So mae gen i 3 yn barod, so rydw i'n mynd i adio 1, 2, 3, pedwar, pump, chwech, saith, cant i metr. Felly, y rif sydd ar goll yw saith. Tri a dros saith yn gwneud deg. Okay? Nawr, yr un yma, bach fwy anodd, drychwch fan hyn. Mae'r holl llinell yn creu un metr. Nawr, rydw i'n gwybod bod 100 centimetr yn gwneud un metr.

Ok, un nesaf. Ww, bach fwy tricky tro yma, mae tri darn iddo fe. Nawr, er mwyn ffeindio mas beth sy ar goll, mae'r rhaid i ni adio i fyny beth sydd gyda ni, a wedyn tynnu i ffwrdd i ffeindio mas beth sydd ar goll. Eto, mae'n un metr, sef 100 centimetr. So gan e adio ni fyny un gyntaf. So 60 adio 30 yn gwneud 90.

Mae tri ran i'r swm eto. Mae un metr fan hyn, sef 100 centimetr. Mae 85 centimetr a mae rhywbeth fan hyn. So, fel yr un diwethaf, rydw i'n mynd i adio nhw i fyny. So, un metr, sef 100 centimetr. Fi'n methu adio un metr i 85 centimetr.

Ond mae rhaid i ni ffeindio beth sydd ar goll, felly mae rhaid i ni tynnu. So 2 metr, sef 200 centimetr, tynnu yr, 8, yr 185. Na, mae rhain, mae'n bach yn anodd nawr, mae'r rhifau i dynnu. Ni'n gallu gwneud e ar llinell rydd. So dyma llinell rydd, mae'n mynd o 180 reit lan at 200. a 185 yw e, felly fi'n gwybod bod 185 hanner ffordd rhwng 180 a 190, so mae fan hyn. So mae rhaid i fi fynd reit lan i 200 lan fyna. Felly fi'n mynd i fynd i'r deg nesaf. So fi wedi adio 5,

Reit, ein enghraifft olaf te. Bach fwy anodd, mae llinell fan hyn a mae'n mynd lan at 10 metr. Ar yr ochr yma mae 6.5 metr. Cofiwch bod pwynt 5 yn meddwl hanner, so 6 a hanner metr, a mae rhywbeth fan hyn. gallai defnyddio llinell rif eto. Dyma deg metr sy'n cael yn fy mhen. 6.5 yn hanner ffordd, achos mae pwynt 5 yn hanner, hanner ffordd rhwng 6 a 7. Felly fan hyn yw 6.5. Nawr, i fynd lan at y deg, byddai'n neidio yn gyntaf i'r rhif cyfan,

a hanner, 3.5 ydy'r ateb. Dyma ni. So dyma sut mae eich gwaith yn edrych. Mae tri lliw i'ch gwaith trwy'r amser. Mae, mae gwyrdd, mae oren ac mae coch. Efallai byddwch chi eisiau dechrau gyda'r coch a gweithio lan at y gwyrdd, mae lan i chi. Y mwyaf ymarfer chi'n gallu cael, y well bydd e. So falle, hyd yn oed os chi'n meddwl fi'n gallu dechrau syth ar y gwyrdd, bydd yn well i chi dechrau ar y coch a wneud tri lot ohonyn nhw i wir wneud yn siŵr bod chi'n deall e. Mae lle fan hyn, bach o le fan hyn i chi wneud llinell rif, a cofiwch i ysgrifennu'r ateb yn y bocs. Rydyn ni wedi bod yn garedig iawn i chi roi yr uned fetel i chi. So dim ond yr ateb sydd angen i chi roi yn y bocs. Byddwch yn ofalus o ba rif sydd fan hyn. Achos mae hwnna yn mynd i achosi wahaniaeth i'ch atebion. A dyna fe. O, ar y diwedd hefyd mae'r cwestiwn bach, okay? er enghraifft, mae'r bloc gwyrdd yn 5 cm o hyd, mae'r bloc oren yn ddwy waith maint yr un gwyrdd. Okay? Mae'n dwbl. Beth yw maint y bloc oren? So, mae rhaid i chi weithio mas hwnna gan darllen y, y cwestiwn ar y gweilod.